बौआ स्कूल जाए दुआरे सवेरे सकाल हमरा मनसा भात करऽ पड़ै छै मनसा ओतऽ से कहैत रहै छै एको दिन बौला के स्कूल ना रानी होबऽ के छै किछो लेबो करबै जल्दी करू लेट भेल जाइए जाउ ने तऽ मास्टर मारब पढ़ाई लिखाई पूरा भऽ जेतै भाई अपने संगे रख चुनमुनिया बौआ हाँ। देखिए कने का हम लगा आँय? आइ- खाना खाइ छथिन बुझियो अते लेट भ गेल कन हम ओकरा बोलावे ला चले ला हमरा सर मारबो कर दे ये उ तो 9 बजे सुते के उठै छथि हुर पेठली त नहाय न आखि के बरस के आ ओकरा ने ध्यान रखे जते सवेरे स्कूल खुल जाय छै जे आप कन स्कूल पर आ तखन लतो धेलखिन पढ़ जाय के पहिने त की कहै छै जे माथ फाटा के मार खाइ छलखिन आ पढ़ नै जाय छलखिन

ई समय बेरी बेरी नहीं अबै छै आदमी के समय ई जे छी भगवान के देल समय होइ छै पढ़ल लिखल रह पाई कौड़ी रह तऽ कोनो छीन ले आ विद्या एहन चीज होइ छै जे कोनो नहीं छीनै छी सही की बात कहै छी सही बात अरे खोजी बेटी अहाँ ओकर टेंशन नहीं लिया हाँ। दुनू अहाँ दुनू गोटा मिल कऽ दुनू प्राणी मिल के अहाँ हमर एते ख्याल रखै छियै पढ़बै लिखबै में रुपया पैसा दै छै एते मदद करै छै माय बाप तऽ एहि दुनिया में नहीं रहलै तऽ हमरो फर्ज बने कि अहाँके नाम रोशन करी पढ़ि लिख के। जा की? जा ओते बात करे रात में भौजी सब अच्छा ठीक छै तऽ चलै छी भौजी ठीक चार पेट खा लिया हँ हँ भरि पेट खा ले चल ठीक छै जा पढ़ लिख लेते तऽ लोग हमरा हमरा घरवाला के नाम लेते जे पोस पाल देलकै पढ़ा लिखा देलकै कतौ कुर्सी पर बैस जेतै नौकरी चाकरी भऽ जेतै जँ आवारा गुंडा निकलि जेतै तऽ हमरा घरवाला के तऽ कहै छै मोच मुत लोग कहतै कि जे केहन संस्कार देलकै भायके चलल जाइ छी पर जाइ छी कपड़ा सब छी धो दै छी चल
तोरे दुआरे पता हो एते हम सै सबर के बनि ठन के आबै छियै बुझी हम तऽ तोरे दुआरे एना अबै छियै हम अच्छा। कहाँ दोसरा दुआरे अबै छियै आ, एतऽ बैस आर इसकुल जाके की करबै आँय पढ़ि लिख के की होतै केहन केहन बाबू देखै छी पढ़ि लिख के अपन बकरी चरा रहल है घास छील रहल है आँय घर के काम काज करे है कुछो होय है पढ़े लिखे से से तऽ ठीके कहै छी आ तूहू पढ़ि के की करबी केतबो तू पढ़ि लिख लेबी डिग्री लऽ लेबी तो रोटिए बेले पड़तो चूल्ही में आँचे घुसाबे पड़तो ओहिके अलावा तऽ तू कुछो करि नहि सकै छी इहो बात सही कहै छी ना छै कि नहि हाँ सही बात केतबो पढ़बै लिख लेबै तऽ खाना तऽ बनाही के पड़तै चूल्ही फूकी हाँ ताहि दुआरे जे छै दुनू गोटाके नहि पढ़े जायके स्कूल अत्ते पर दुनू गोटा बैठ कऽ आ दिन बिता लै के आ जखने स्कूल के छुट्टी के टाइम हेतै घर रहिए हेमे टाइम देखबै आ सीधे घर चलि जेबै कभी छुट्टी भऽ गेल स्कूल ऊपर आ ने ऊपर बैठ ने केने सुनले के आइडी ने आइडिया एकरा कहै छै आइडिया जे कोई नहि करै छै कमाल से हम करै छी हमरा तऽ आइडिया कहा जाइ छै आइडी अच्छा ओ सब छोड़ चुन मुनिया कहलियै कि हमरा बारेमे तोरा की ख्याल तोरा बारे में हाँ बहुत ख्याल छै रखली तोरा बारे में की देखी कतहु केतनो किछु कर दही आइ जे कतऽ हमर बाबू जे कतहु दूसरा जगह बियाह कऽ लेतै हम कहिए नहि सकै छी तोरा नहि करबी सिवा- बियाह? नहि केकरा से करबी तोरा से- अच्छा अरे इहे बात हमहूँ कहै लए चाहै छलियै लेकिन हमरा डर होइ छै तोर दादा केहन ओकर नहि देखै छी बुढ़वा बुढ़वा एक नंबर के खिसिया है बुढ़वा ए, लड़का लड़की राजी रहते तो नहीं हमर घर के कुछ कह सके है आ नहीं तोरा घर के कुछ कह सके है। सही बात कहै छी लेकिन तैयो ई सब बात के पता नहीं चले के चाही बुझली जे दुनू गोटा पढ़े ला नहीं जाइ छै स्कूल एता पर बैठ के दिन बिता लै छै आ तब छुट्टी के टाइम में घर चलि जाइ छै अपना मोने में ई बात रखी है हम रखने छियै लेकिन तू नहीं कतौ बोली है नहीं नहीं हम क्या कहबे ककरो कोन जोड़ी हमरा कहै के

अभी टिफिन के टाइम भेलो है
हाँ अब दू तीन घंटा और रहबे तो छुट्टी के टाइम हो जेतै आ जखने छुट्टी के टाइम होते तो दुनू गोटा घर चलि जाए की खाली टाइम देखैत रहै है टाइम हम देखबे करै छियै खाली इधर इधर लोक सबके देखैत रहै कोई देखै तऽ नहि है नहि तऽ जाके घर पर कहि देतौ कि दुनू छोड़ा छोड़ी पढ़े ला नहि जाए गाछी में बैठल रहे मचान पर तऽ बवाल भऽ जेतै सही बात बवाल भऽ जेतै दुनू आदमी कहीं से कहीं छुट्टन छुट्टा भऽ जाए

कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए बुझियो खैनी बुझाए गड़बड़ दऽ देलक आँय दस रुपैआ लै छै लेकिन खैनी नीक नहि दै छै कतनो चुटकी से रग रहै छै तऽ नशा नहि पैदा भऽ रहल है नशा नहि पैदा भऽ रहल है आब दोबारा ओकर दोकानमे खैनी लेबै का ई जे है फुदकनाके दोकानमे लेली खैनीके पुड़िया सबटा खरी खराब है ओती हमार गेले हन स्कूल पढ़ेला स्कूल के लिए पढ़ेला हाँ अब की करू का दर दुनिया में एगो पोती है बेचारी के पढ़ा ओ रहल काका है अच्छा की करै छौ बैठ बैठ बैठ तू कहाँ रहै छ रे आँय पहिले आबितो छलै अङ्गना घरमे आब तऽ एकदमे नहि अबै छै कतऽ रहै छी भैया हमरा तऽ फुर्सते नहि मिले आ तोर बुझ गेलियै पोती कतऽ ह पोथी हाँ? पोथी गेलै स्कूल तोरा आँखि में धूल झोंके ह डोरबा काका पोछ आइ बता भऽ गेल आ तो आइ देखी हम बता भऽ एकटा गेलियै। पोथी है दर दुनिया में ओकरा पढ़ा रहल छी लि- लिखा रहल छी ताकि हमर नाम रोशन करब तब ने गाँव के लोग कहते कि ढोरबा अपना पोती के पढ़ेलकै लिखेलकै तोरा आँखि में धूल झोंके ह धूल झोंकै है हाँ के रे

आइए एकटा बात कहू एम्हर आउ तऽ अहाँके मतारी एते कंजूस भऽ गेल हँ दाल करिए तऽ तरकारी नहि तरकारी करिए तऽ दाल नहि आइ लेट भऽ गेलै बेटा लेट भऽ गेल सब दिन दहिना दाल आ तरकारी मंगैत फिरै छी सबसे ए तऽ दऽ दियौ ने दऽ दियौ ने।
लोक कहै छै नाप तोल के अपना लए बनबै छी ने जे आदमी रहै छै ते- तहीं से बनबै छी आ सब दिन एक गिलास दाल आ एक केजी एकटा तरकारी के दे- देत फिरते

देख ली आई के मतलब देखियो। है अपना ना ना, जोर के चला बहा रहले हैं ओ, हाँ। साथे पढ़ लिखा जाय छी त गलते भ गेलै ये इनका तो प- दिक्कत छिन तहिन अपना पो- पोती के सैत ले हमरा देवर के संगे नहीं जाय देथु लेकिन हम अपना देवर के कहै छी जे पढ़ाई में बाधा नहीं डाल सकै छी देखो ककरो कहो।
पढ़ाई लिखाई करे वो अलग बात है लेकिन स्कूल में पढ़ाई हेबाक चाहिए गाछी में नहीं

अब हमरे भगवान के बदनाम नाम करे। रखिए यहाँ और उल्टो का ले क्या झूठ बजे है अहाँ के बात पर हमरा भरोसा नहीं है जब तक आँख से नहीं देखबै तब तक तें दुआरे आ चल हमर देह गलत कर देह गलत कर नहीं यहाँ। सकै छै अहाँ के कह के मतलब यह नहीं छी कि हमर देवर आ हिनकर पोती स्कूल नहीं जाइ छै नहि, मचाने नहि। पर बैस के दिन काट के चलि अबै छै हाँ, हाँ, हाँ। कोनो बात नहीं छै चल चल चल आ यदि झूठ भेल

ओ छुट्टिए दिन डॉक्टर घर पर एतै अढ़ाइए बजे छुट्टी भऽ गेलै
आइए अहाँ स्कूल नहीं जा छलिए हँ? घरे से रूटीन से रूटीन पर निकले छलिए खा पी के ढीर भर ले छलिए आ किताब लऽ के तऽ दिन कटे छलिए हँ? आँय बारी निकला गैया आँखे के काजरा गैया बाले के गाजरा आँख के काजरा अरे यहाँ तो अपन देवर के सपोर्ट करे छलिए का अब देखियो की कर रहले हन से देखियो एना में हमर पति बहसत कि नहीं बहसत देखने नहीं छलिए आँख से तई दुआरे ए दुआरे हमरा दोगला आ चमचा कहऽ लगलिए अहाँ के तो कहियो दोगला कहब आ चमचा कहब हम ही बुझली? भऽ गेली।
ना नहीं, रहत मुनी। से बात नहीं एकटा हो बात कहू कोनो चीज के कमी देली हम चाहे हमर घर वाला ना आय के कहै छी सास ससुर के मरला के बाद देवर के काजू कु- किशमिश खुआबै छी भात दाल तरकारी तऽ देबे नहि करै छी आँय अहाँ चलते दुनू प्राणी एखन तक धिया पुता नहि लेलियै जे घर दुआर नहि यऽ तऽ कहै छी कहुना कहुना देवर के पढ़ा लिखा के बाहर पठा देबै तऽ धिया पुता लेब आँय आ केहन भऽ गेली अपना अपना दुआरे कहै छलियै हम दुनू प्राणी की पढ़ू लिखू कि अही चलते कहे चलिए नहीं नहीं ई परिवार बसावे के तैयारी करत रहे गाछी में परिवार बसावे के तै दुआरे हम छोड़े वाला नहीं छी हमरा पति से बियाह अरे करा। दुनू के गलती छै हमरा पति से बियाह करा के छोड़बे हमरा बियाह करा के छै हां बियाह करा के छोड़बे।
हाँ। आँय? एहन आँय? दिमाग नहीं लागल छी कि जहर बिथनी से बियाह करा किया नहीं करते किया के तोरा से बात आ की अगर की किया बात कहलकै एकरा संगे हाँ? कोनो गलत कहलकै कहलकै आँख में कजरा लगई है ऊ- ऊ खाली दिमाग शैतान के होबे करै छी बुझलन स्कूल दुनू नहीं जाए छलिए ई गलती काज एकरो छी एकरो छी गलती
छोरा पसंद हो तोरा हां बियाह करबी हम दोनों अभी प्यार करे छी या काका बियाह करा दो अब देखियो हां अब देखियो पोल खुल गेलै बात कथि कहे हम त कहले खाली बतियाइते छला के त प्यार बात करले ए हम एकरा से प्यार करबे हम ई भुट्टा से प्यार करबे देखियो तो हमरा बराबरी के है कन इतने टा है कन हां हां आखिरी बराबरी में नहीं है लेकिन तखनी बराबरी में छेल हां
बड़ नीक छले त तो स्कूल जाइथी एथी ना गे धोछिया हमरे देर तोरा सुझल छलवा ओ या या या देख लियो बुझियो नारा तुम तो त बजबे नीक तो त बजबे नीक

घर में खबू त ढुका नहीं अरे तोरा से हम बियाह करबे हमर जिंदगी झंड भ जात या। कतो मेला ठेला जाब घूमेला त कते मंगला तोहर बेटी हो सब हंसबे कर ओहि काल में सोचले हक।
हम नहीं करबो तो बतिया में निक लगे छले हम अपन लेकिन आप के घर वाली बहन खराब लगे कैसे भ जाता ई भुटिया से कहियो पछाता देव के बियाह किया रे का? चल चल

ना तो अने करे। ना करे देबे एकरा दर्शक बंधु अहाँ सब की देख रहल छियै का देख रहल छियै की देख रहल छियै का हूँ यौ एहन तरह के समस्या जे हर गांव में भेटै छै का बुझली कि ना बुझली तैं दुआरे कहै छी अपने सबके अपना अपना बाल बच्चा पर ध्यान रखियौ बौआ पढ़े जाय है कि नहीं बुच्ची पढ़े जाय है कि नहीं तऽ हमेशा निगरानी राखने रखियौ बुझलियै कि नहीं नहि तऽ एहने ने धिया पुता सब होइ छै कि गाछी में जाकर प्यार मोहब्बत शुरू कर दै है प्रेम लीला चालू कर दै छै तऽ गाइडेंस नहि करबै तऽ बच्चा ओनाहिते खराब भऽ जायत जेहन हमर पोती खराब भऽ गेलै ताहि दुआरे एहन बात भूलो के नहि करब अपने सब हमेशा बच्चा पर ध्यान राखू हमेशा चल बट